Hi mani murindzi wa kahle laha? Ina, hi Mike. Ku hava nala loyi a nga hundzaka hi le ka mina. Hi swona. Languta laha hi vukheta. U nga ka u nga ngheni na swakudya ni maswiti. Ndzi teka hinkwaswo. Ndzi na thikhete. Hmm. Oho, Swi kahle, u nga nghena. Kambe yima, ndzi nyike thoyi ya wena. Ndzi fanele ndzi yi kambela. Xana ku na swo karhi endzeni? Ndzi nga twa nantswo wa switi. Oho, ku hava switi leswi nga hundzaka eka Mike. Ndzi teka leswi. Naswona swi kali swi lava u rila. A wu fanele u ehleketile hi swona khale. Xi antswa swinene u nga hundza sweswi e-e e-e ndzi nga ni yena hi manyana ha tikhete hi leyi yima rhendzeleka Hmm, swaka na kanisa. Ndzi fane ndzi kambela nkwama lowu. O oho, xingandla. Xana u mugandli? Um, ndzi khongela ku rivaleriwa ngena nganyena endzeni. Oho. Ah! Yimisa leswi. O, khewani honyana. Thikete ya mina yi leyi. Ndzi chike ndzi hundza. Oho, ku na yini endzeni ka thoyi leyi? Ah! Mini Mouse ya mina! Yimisa leswi! Ndzi ta swi kuma hinkwaswo!
Hmm. Ku hava nchumu! Toy ya mina yi handzukile hinkwayo! Oho! Ndzi khongela ku rivaleriwa n'wana! Ndzi chike ndzi lunghisa toy ya wena! Xi antswa sweswo. Swi sasekile swinene sweswi. U endle yini? Toy ya mina leyi ndzi yi rhandzaka swinene. Oho, i lexi Cheetos ti nga ri tingani. Ndzi kombela u nghena endzeni. Inkomu swinene. Ndzi n'wi xisile. Iswona, Shawani, tikete ya mina ilei. Yima, Coca-Cola. Eh, ndzi nga ka ndzi nga ku chiki u nghena endzeni. Oho. Hmm, leswi a swi lulamanga.
Ndzi nga nghena sweswi. Oho, hinkwavo a va langute mina.

Swanyenyetsa sweswo. N'wina wa mina wa nkateko. Tana na mina. A hi kumeni swilo swo tsokombela swo tala hi laha hi nga kotaka ha kona. Mm, phayini filimi. I yini lexi nga antswaka? Ndzi pfumela. Ndzi tsakile swinene. Ndzi rhandza ti-chips. Ku na swilo swo tala swo nandziha laha. swi ringanele filimi hinkwayo ndzi nyike ti-chips teto nhwanyana oho u hangalase nchumu hinkwaswo swi basise hmm ndzi kume mianakanyo ndzi ta chika vanghana va mina va maphele laha kutani hinkwavo va ta tsutsuma naswona ndzi ta kota ku nghena eka sinema mianakanyo ya kahle swinene oho oho e-e murindzi yingisela ku na maphele laha i makulu swinene oho maphele swa chavisa swinene swi tise kule swi tise kule Uh, ndzi khongela ku rivaleriwa kambe hi ntiyiso ndzi nga ku pfuna kutani hinkwavo va fanele va rhula ndzi le ku suseni ka maphele ndzi na nchumu wo hlawuleka wu na chefu swinene kutani tivonele swa saseka sweswi ndzi nga hlalela filimi yo leha ku ri mianakanyo ya vutlhari swinene oho ina hi ntiyiso ndzi ta hlalela filimi na swilo swo tsokombela leswi ndzi va rhandzaka swinene swa hlamarisa oho xana hinkwavo va kahle yima ku hava loyi a fanele a ndzi vona ndzi dya t-chips um chewani ndzi nga va na mathiketi ya n'wina swa saseka ku hava swakudya kumbe maswiti a yi xwana e-e swa saseka kambe ndzi ta kambela nchumu hinkwaswo ndzi faya mabaluni ya n'wina oho ndzi khongela ku rivaleriwa swinene sweswo ha swi khomisa dingana xewani mathikhete ya hina hi lawa Hi fanele hi hlalela filimi na ku lori a nga titwi kahle. Oho, ndzi ndzi khongela ku rivaleriwa swinene. Hmm, hi ntiyiso u nga hundza. Mandy, i swi endlile. Hi le sinema, humesa swilo swo tsokombela. I ntiyiso. khoma leswi hi nga nwa sprite naswona murindzi a nga ka a nga swi voni nchumu u nga vona ndzi swi veka eka bodlela leri ro hlawuleka swi ta fana na iv Mm, swa nandziha heyi vanghana mi nga rivali ku tsarisa leswaku mi ta vona tivhidiyo to hlekesa swinene ku sungula Hmm. A hi kambeleni swilo swo tsokombela swa yina na swona. Wow! Lexi xa nandziha swinene! A ku ri mianakanyo ya wena ya kahle swinene, Britney. Ndzi anakanya leswaku ndzi kume valala. Xana mi nga rhandza ku avelana? Oops! Xewani! ndzi mi kumile hi swona sweswo oho va tsutsumile oho sekete yin'we ndzi ta kuma mathikete swa saseka kambe u nga ka u nga vi na ti-chips u fanele u tisiya a swi lulamanga britney Languta, xewani vanhwanyana, mi njhani? Oh, mhani wanga hi MC Zack. Ndzi nga ka ndzi nga swi tshembi. Ndzi muyingiseri wa wena lonkulu swinene. Tivoneleni vanhwanyana, ndzi mufana ntsena. Xana mi nga teka xifaniso? Ndzi ku rhandza swinene. Oho, eh, sh- shewani, tata na Zack. Yima, kambe ndzi na xikhwama xa swilo swo tsokombela naswona mianakanyo yi tile eka mina. Ndzi ta veka hinkwaswo swa mina swa gamis eka xihuku, ku fana na leswaku i ndlela ya mina ya misisi. Murindzi i ntiyiso wu ta ndzi chika ndzi nghena. kutani ndzi ta endla nketana yo saseka yi t chocolate coin ku fana na lexi hinkwavo va rapper va nga na swona ni swing wa vila swo tsokombela heyi mufana yo ndzi rapper yo saseka pete uh, leri khambi ro sungula ndzi twa yi ta wena heyi makwerhu tana u nga ndzi twa eka tiklabu hinkwato ndzi na thikete ndzi tshike ndzi ku tsalela yona hi leri autograph leri humaka eka piti yex a ndzi ku tivi na ku ku tiva kambe u nga wundza oho varepar lava yima u rivele microfoni ndzi nga yimbelela hi nkarhi lowu ina ndzi kutile ku undza na swilo swo tsokombela Mm, swa nandziha britney a yi yene eka mufana loyi hey kana u nga avelana maswiti na yina uh, hi ntiyiso van'wanyana tipfune mm, swa nandziha leswi swa nandziha swinene Yes. Ndzi lava na mina. Ku hava loyi a nga hundzaka eka Mike. Oho, xewani. Oh, xewani. Tikhete ya mina yi leyi. Hinkwaswo swi kahle kambe ndzi fanele ndzi ku kambela. Mm, swibazeli hinkwaswo pfuka u nga hundza um thikete ya mina yi leyi u endla yini ndzi swi tiva leswaku swiluva leswi swi endliwile hi maswiti marshmallows ye kambe vuyisa xiluva xa mina mm, hi swona ndzi lava ku nghena ndzi fanele ndzi kambela buku ya wena oho ndzi swi rhandzaka swinene u nga nghena eka sinema oho inkomu swi kahle i nkarhi wa leswaku ndzi famba hurray Ndzi kotile ku nghena eka sinema na maswiti ya mina. Murindzi loyi wa xiphukuphuku a nga twisisanga nchumu. Ndzi na xitirho xa tichocolate eka buku ya mina ni ti-cracker ni nchumu hinkwaswo lexi ndzi va rhandzaka swinene. Languta hi laha ndzi swi endleke ha kona. Ndzi teke buku kutani ndzi tsema xikarhi. Kutani ndzi yi tata hi ti-chocolate. Ndzi teke ti-cracker tin'wana na swona. Ndzi kume mianakanyo yin'wana ya vutlhari swinene. Languta! Oh. Hinkwaswo swi tirile. Hinkwaswo leswi u faneleke u swi endla hi ku tsarisa. Inkomu, vanghana. Oh, swo tsakisa swinene. I filimi yo hlekesa swinene. um, xewani. Thikete ya mina yi leyi. Uh, i yini leswi? Chewing gum? Oho, he-he. Intiso ungaka ungangeni endzeni hi ndlela yoleyo. Ah, swi kahle. U tsakile? Ndzi nga hundza sweswi? Ina, nghena endzeni. Oho, thikete ya mina, thikete! Yima, ndzi fanele ndzi ku kambela yi ta swakudya ni maswiti. Hmm, u na ntshembo. a ndzi kumanga nchumu u nga hundza oho ku vuriwa yini wena i mani loyi a nga eka xitirho swo rhwala i mbyana ya mina yo biha richi a swi kali swi lava ku n'wi karhata oho ina ndzi kotile ku hundza Isona, unga chavi, kwava mbyana leivone kaka, kambe kuna maswiti yotala, tilangutele hiwech. Ndzi lava gummies. Swana ndzi ya swinene. Hey, um, xana u nga yi nyika na hina? Hey! Swilo hinkwaswo swo tsokombela i swa mina. Kwava loyi a nga ta swi teka. Hey vanghana, xana mi rhandzile vhidiyo leyi? Kutani tiyisekisa ku yi rhandza, siya nhlamuselo laha hansi, naswona mi nga rivali ku tsariseka chanele ya hina. I ta mi vona ku nga ri khale swinene. Salani kahle!